Арча районы элек-электән үзенең көрәшчеләре белән дан тоткан. Бүгенге көндә дә татар көрәше тарихында алтын хәрефләр белән язарлык батырларыбыз бар. Әлеге спорт юнәлешендә уңышлар казанган егетләребезне район башлыгы Илшат Нуриев бәйрәм көнне үз янына җыйды, алдынгы көрәшчеләргә тагын бер кат рәхмәт сүзләрен җиткереп, Бүләк тапшырды һәм бәйрәм белән котлады. Килгән кунакларыбыз, барыбыз да шушында күрүебезгә бик шатбыз инде. Менә безнең районның действительно тарихлы район, эзле район, зур район. Менә әле генә сөйләшеп утырдык җитәкчеләр белән. Районыбызда бик күп эшләр эшләнә инде. Бүген төзүчеләр көне дә, физкультурачылар көне дә, шуңа күрә менә көрәшчеләрне җыярга булдык инде бүген. Сез безне быел бик шатландырдыгыз. Өч чемпион бар безнең, дөнья чемпионы хәзер чыга бит, димә, Илшат? Олылаштыра-олы лаштырмы? Егетләр, бу сезнең чын тырышлыгыгыз. Бик зур рәхмәт шушындый булганыгыз өчен. Тырыш булганыгыз өчен. Без сезнең белән сөйләшеп, күрешеп торабыз инде. Яшьләребез бик матур көрәшәләр бүгенге көндә. Тренерларыбызга бик зур рәхмәт менә безнең. Шул хәлле яхшы итеп, матур итеп эшне оештырып алып баралар инде. Әлбәттә инде безнең бүгенге көндә Теге скульптурага кайтып калганда, көрәш турында гына түгел, ә бәлки инде башка төр спорт төрләренә шөгыльләнгәндә хоккейчыларыбыз бик сөендерәләр. Безнең инде бүгенге көндә футбол буенча уңышларыбыз бар, волейбол бик яхшы бүгенге көндә кереп китте, Аллага шөкер. Боксерларыбыз бар безнең менә бүгенге көндә Европа чемпионнарыбыз, тейквондо буенча Европа чемпионнарыбыз бар. Шуңа күрә бик матур итеп яшисез, тазалыкта, саулыкта бер-берегезне хөрмәт итеп, матур итеп, исәнлектә, саулыкта, тагы да зуррак уңышларга ирешеп, Яшәргә насыйп булсын сезгә дә. Бүләкләнүчеләр арасында Татарстан яшьләре газетасы призына үткән ярышта беренчелекне отып, Россия күләмендә беренче урынны яулаган һәм дөнья беренчелегендә чемпион исемен алган Денияр Моратов, Сабантуй журналы призына Россия беренчелегендә чемпион булган Ислам Искәндәров, Татарстан беренчелегендә көмеш медаль иясе булган Илсаф Йосыпов, Өченче урынны алучы Марат Хәсанов Ялкын журналы призына узган Татарстан беренчелегендә бронза медаль ияләре Диас Валиахматов, Алмаз Гобәев, Татарстан Республикасының беренче президенты кубогына үткән республика ярышларында өченче урынны алучылар Айтуган Хәбиб Рахманов, Әмир Валиахмәтов, Данил Галиев турниры призерлары Илшат Фазылҗанов, Инсаф Мөбарәкшин, Муса Җәлил истәлегенә үткән Татарстан беренчелегенең көмеш медаль иясе Альберт Сиддиков, Татарстан яшьләре призына үткәрелгән Татарстан беренчелегендә Орча районы командасы әгъзалары Райнур Фәйзрахманов, Илназ Әскаров, Салават Абдеев, Адель Сингатуллин, Ранил Хайретдинов, Ралиф Сәләхетдинов һәм Артем Петров та бар иде. Физкультурачылар көненең төп тантаналы өлеше Арчаның үзәк стадионында узды. Рәсми ачылыш кече сәхнәдә барды. Тантаналы чараны район башкарма комитеты җитәкчесе Ренат Гатиятов ачып җибәрде. Иң матур мизгелләрнең берсе бүләкләү өлеше иде. Ринат Гатиятов хәр бүләкләнүчегә үз бәясен биреп, хәр кайсына айрым рәхмәт сүзләрен җиткерде. Безнең район бит спортны сөючән район, спорт белән безнең э, остазлар да бик күп менә, тренерларыбыз, спортсменнар безнең бик күп районда. Аларга инде тагын да мөмкинчелек биреп, киләчәктә яшьләрне тарттырып, аларга инде яңадан яңа уңышлар, яңадан яңа үрләр яуларга. Бүгенге көндә инде республик күләмендә дәген һәм Россия күләмендә дә бик күп алдынгы урыннар алып кайталар безнең укучыларыбыз инде менә спортта катнашучы яшьләребез. Инде киләчәктә аларга тагын да уңышлар, тагын да спортны инде районыбызда киңәйтергә кирәк дип саныйм. Алла бирсә, барысында, Алла бирсә, болар барысы да тормышка ашыр һәм барлык шушы спорт белән, физкультура белән шөгыльләнүчеләрне инде мин бүгенге бәйрәм белән тәбрик итәм. Бәйрәм чарасын Арча районы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге җитәкчесе Айрат Хәбиров дәвам итте. Хөрмәтле спортсменнар, хөрмәтле спорт ветераннарыбыз, безнең районның активлары, сезне бүгендән бәйрәм белән, Бөтенроссия спорт көне белән котларга рөхсәт итегез. Сезгә тазалык, саулык, алдагы эшегездә зур уңышлар теләп калам. Риат Мансурович әйтеп киткәнчә, инде безнең бүгенге көндә районыбызда спорт белән шөгыльләнү һәм спортны үстерү, югары нәтиҗәләргә ирешү өчен бөтен мөмкинчелекләр дә тудырган һәм инде мөхиме, иң куанычлары, безнең бөтен спорт төреннән дә тренерлар бар һәм ул тренерлар инде безнең күбесе үзебезнең районнан чыккан, районда үскән егетләр, шушы ук Ядкарь абыйлар үстергән егетләр, тренерлар, иң куанычы шулдыр дип саныйм мин. Тагын бер кат бәйрәм белән сезне! Тантаналы эрештән соң стадионга җыелган спорт сөючеләр уен мәйданчыкларына таралышты. Мини-футбол һәм волейбол буенча ярышлар узды һәм ике юнәлеш буенча да район хакимияте Орча спорт мәктәбе һәм мәгариф учреждениеләре хезмәткәрләре командалары көч сынашты.